Mwĩrori witũ mwende wa ceceni ĩno ya Gĩkũyũ TV nĩguo ũthiĩte na mbere na gũtwarana na ithũro wega na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na kwamũkĩra maumĩrĩra tũrĩa maragĩthiĩ na mbere kũrekererio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe na twĩ haha nĩguo tũkorwo tũkĩmũrĩka maigana ona megiĩ gĩthurano na mwĩroreri wakwa mwende hau kabere Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka, Wafula Chebukati, akĩaria arĩ kũrĩa gĩikaro-inĩ kĩa Bomas of Kenya na Korido akiuga atĩ mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ amu rũcinĩ rwa ũmũthĩ okĩrire akora mũciĩ wake ũrigicĩirio nĩ maabitha a borithi makĩria ma mĩrongo ĩrĩ na atano na makĩria ma maabitha a rũhonge rwa ũgacĩru kana intelligence makĩria ma maabitha atandatũ. Kĩndũ gĩa bata mwĩroreri wakwa mwende nĩ gũkorwo tũkĩkũria ũkorwo ũkĩrũmia thayũ na thirikari kwa ihinda rĩrĩ nĩ ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrangĩra na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno maabitha aya a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka. Tũtikwenda kĩũndũ gĩthiĩ kana tũtikwenda kuga atĩ maũndũ ta maya no makorwo makĩhanĩka no gĩthurano gĩũkaga na maũndũ maingĩ. Na Mwangi wĩ mwena ũcio ũngĩ wa studio ndikĩũĩ ũndũ ũcio Ũgiĩ Wafula Chebukati kuuga atĩ mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ we waũkua na njĩra ĩhana atĩa? Mũndũ ũgwĩtwo Sam ĩyo nĩ ndeto eh, ĩkĩrĩ na kĩeha Mhm. no na- o- ndeto ĩyo ũkĩmĩrora na njĩra ĩngĩ rĩ Mm. nĩ wega atĩ thirikari nĩ nĩ ĩkorirwo ĩkĩmenya ũguo kabere Mhm. na yamũtũmĩra a- arangĩri Ĩĩ. tondũ rĩu no- no- no- nĩ agũ- nĩ agũkorwo na ũm- ũmĩrĩru ũcio atĩ nĩ- nĩ mũgitĩre ndangĩkinyĩrĩka koguo njĩra ndeto ĩyo ti njega no a- ũndũ ũrĩa mwega kuma he ndeto nĩ atĩ ithaa rĩrĩ nĩ- nĩ aheo ũgitĩru ũrĩa wagĩrĩire Ĩĩ. Ah, tũgĩthiĩ na mbere tũgũtigĩirie tũkana tũkũrora maumĩrĩra ma icigo cia kaunti na gĩcunjĩ gĩa kana gĩcunjĩ gĩa kĩa igana thĩinĩ wa gĩturwa kĩa ũ president na tũgũkinyĩte kaunti ĩrĩkũ tũkinyĩte kaunti ya kajiando na kuma hau tũgũthiaga kaunti ya kakamega Mm. bwana sam a- andå a kakamega marakorirwo makĩhe mũtongoria wa bũrũri nĩwe uhuru kenyatta gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ĩmwe harĩ igana Mm. na maracoka marahe mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩwe raira odinga gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja harĩ eh, eh, eh, gĩcunjĩ kĩa mĩrongo inya- ĩ- ĩnana na mũgwanja harĩ igana Mm. na bwana sama Mm. eh, kakamega ä mwena å rä a tå kwaragä rä ria mwena wa western kenya Ĩĩ. kana mwena å rä a wa i- ire- iye- nä irathä ro kana nä ithå ä ro no mwe- me mwena ũcio wa western. nä ithå ä ro Nĩ mwena ũrĩa wa ithũĩro rĩa bũrũri, eh. rĩa- rĩa bũrũri Mm. na ũteti wa mwena ũcio nĩ- eh, eh, eh, andũ acio gũtuĩkaga gũtirĩ hĩndĩ marĩ makorwo magĩikia kura ciothe gĩkabu-inĩ kĩmwe na ngona eh, eh, tũngĩrora ũrĩa mũtongoria wa bũrũri eh, ma- maumĩrĩra make mahana nĩ ageretie kuongerera kura iria onete eh, mwena ũcio wa western Mhm. mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ Mhm. koguo kau gagĩkorwo nĩ nĩ kaũndũ kangĩ gagĩkoragwo eh, gakĩ- gakĩongerera ma- eh, chances ciake kana Mhm. mĩeke yake ya gũkorwo a- agĩcinda na Mhm. gĩci- na eh, eh, namba nene mwangi ndiũĩ kũringana nawe nĩ nĩkĩ gĩcũngĩrĩ kana gĩcũngĩrĩria andũ aikari a kaũntĩ ta ĩno ya Kakamega kwaga gũkorwo magĩthiĩ mwena ũmwe, tuge nĩ ta rĩu ũrona gũkũ nĩ stronghold ya mũngano wa, wa NASA, no ĩndĩ nĩ ũrona mũtongoria wa bũrũri nĩ arahotire kwĩgwatĩra kĩndũ kuo. Hihi nĩkĩ na nĩkuo atongoria arĩa ang'ũũ, ta rĩu nĩ tũkĩrĩ na, na ngavana wa kũu, oro ũndũ ũmwe na ambunge igana ũna arĩa marĩ thĩiniĩ wa mũngano wa NASA. Oho na atongoria kana arĩa atano a mũngano ũcio wa NASA, nĩ kũrĩ na amwe maumĩte thĩinĩ wa icigo ici. Nĩkĩ kĩracũngĩrĩria kana nĩkĩ nĩ arũmĩrĩri ao matakĩrĩ kana nĩ atĩa? Eh, ũngĩrora ũteti wa mwena ũcio mm. mwena Sam mm. andũ acio eh, eh, the Luya community mm. matikorwo matirĩ makorwo maita marĩa makoretwo magĩikia kura me hamwe mm-hmm. rita rĩa mbere manyitithanirio nĩ mũthuri wĩrĩ gakũhurũka wĩtagwo Martin Shikuku mm-hmm. na kijana wa Maro ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ no eh, kĩrĩa gĩtũmaga matigaikie kura hamwe andũ acio rĩ Mm. he ta rĩu tuge eh, m- othe metagwo eh, tumete a- a- andũ arĩa ma- a- a mbaruya Mhm. no ũgakora eh, ta andũ arĩa mekũrĩa mũhaka-inĩ mwena wa bucia rĩ Mhm. kũguo gwĩ teco Mm. na nĩho ta rĩu eh, ũ- ũngĩrora gĩthurano eh, kĩa nomination kĩa ODM kĩarĩ haha thĩna Mm. tondũ gũtuĩkaga eh, nĩ kwarĩ na ũ- ũiguithanio waiguithanĩtio Mhm. atĩ ma- eh, marute gavana andũ a teso marute gavana Ĩĩ. nao andũ aya angĩ a mbaru ya a- a- mbaru ya- ya mwena ũyũ ũngĩ kana a mbaru ya mwena ũyũ ũngĩ Ĩĩ. makorwo makĩruta eh, senator Mhm. na ũguo ũgakĩona eh, ũrĩa- Paul Otuoma oka nĩ agarũrire ndeto ĩyo na Ĩĩ. ĩkorwo ĩgĩ- ĩgĩkorwo n- nĩyo yatũmire gũkorwo na na na ĩ- na kĩama kĩa ODM gĩkorwo kĩna hat- kĩhatĩka-inĩ mwena ũcio Mhm. ũcio nĩ ũteti ũcio ndĩrakwĩra gũkoragwo na, na mĩhĩrĩga ĩyo Ĩĩ. tũngĩrora ndakũra he mwena wa teso Mhm. na he mwena ũyũ ũngĩ wa wa- a- eh, mwena ũrĩa wa mwarwo aumĩte Ĩĩ. na mwena wa ũtimũ ĩyo nĩ mĩhĩrĩga ĩtatũ tofauti Mhm. nĩ othe, othe nĩ ambaruya no makoragwo me mĩhĩrĩga tofauti na eh, ta rĩu eh, and- andũ a Ba- bakusu Mhm. a bukusu The Bukusu community. Ĩĩ, Mhm. ũcio nĩguo mwena ũrĩa wa

tũngĩretire swing votes kana ĩrĩa ĩrabatarĩte gũkorwo ĩ stronghold ya mwena ũmwe Ĩĩ. no ĩgakorwo nĩrageririe nĩ- nĩratuĩkire swing vote kana kura eh, cia gĩcigo kĩu atĩ gũtirĩ mu- eh, nĩirakorwo gũtirĩ mwona i- eh, itarathiĩ kũndũ kũmwe nĩ kiribi na ũngĩmenya gavana wa kiribi eh, nĩwe Amason Kingi Kingi, ĩĩ. nĩ makoragwo magĩtindĩkana mũno na eh, mũtongoria wa bũrũri Ĩĩ. Eh, eh, tondũ nĩ ma- eh, gavana wa Kilifi nĩ Amason Kingi nĩ makoragwo magĩikia mũtongoria wa bũrũri twara maitho na rĩu eh, gũkũ eh, eh, tondũ nĩ mũndũ gavana waku nĩ mũndũ mũsapotagana naca mũno Mhm. tũreciragia kana andũ mareciragia mũtongoria wa bũrũri ndagĩkorwo akĩona kura nyingĩ mũno kũu no nĩ arakorirwo akĩoya gĩcunjĩ kĩa ikũmi na ithano harĩ igana Mhm. Ndi- eh, ndi- eh, ndirĩ- itha- haha ndirĩ na mai- maumĩrĩra ma ngiri igĩrĩ na ikũmi na ithatũ tũroranie Eh. tuone kana nĩ kuongerera ongereire Mhm. gĩcunjĩ gĩa ikũmi na ithano Mm. kana kana kana icokete na thĩ Mhm. no tu- tukiuma kũu rĩ reke tũrore mwena ũngĩ wa, wa gĩthii Mhm. mũtongoria wa- wa bũrũri arakorirwo akĩgĩa eh, 43 Mhm. nake raira arakorwo akĩgĩa 55 Eh. aya nĩ andũ angĩ ma- ma- ma- maikĩirie Mhm. mũ- mũtongoria wa nasa Eh. kura ciothe almost ciothe Mhm. akuhĩ ciothe mwaka wa ngiri na ikũmi na ithatũ Eh. no ũkona eh, na eh, thi- eh, thirikari ya Jubilee Mhm. nĩ ĩrakoretwo ĩgĩthiĩ mũno kũndũ kũu na he- mũcemanio-inĩ ũmwe wa andũ a- wa, eh, m- wa mwena wa mũng'ethanĩro nĩ maugire Mhm. atĩ ũcio nĩ ũndũ magũbatara makorwo makĩrora wĩra wa gũthondeka tũcĩa Mm. yeah, tũmĩbutĩti Eh. Jubilee nĩ yakoretwo ĩ- ĩthiĩte gĩthii mũno Mhm. na nĩkĩo

tume hau tuthiĩ mwena wa kitui nĩ wamenya gũkũ nĩ gavana ũrĩa ũrerũgamagia kũu Eh. etagwo eh, eh, charity ngiru Mhm. charity ngiru ngĩririkana bwana sam Mm. akoragwo e mwena wa wa, wa thirikari ngiri igĩrĩ na ikũmi na Eh. ithatũ magĩgĩcoka makĩrehana eh, ũguo magĩkinyanga na twara Mm. agĩkĩehera na gũtireciragia o- o- o- o- onokorwo jubilee nĩ ĩre- nĩ ĩrakoragwo ĩkĩona nĩ kuona kura Mhm. eh, cigana ona mwena wa ikamba-inĩ Eh. Eh, eh, percentage ĩrĩa mareciragĩria nĩ ĩrathire igũrũ hanini Mhm. tondũ ta rĩu maronire eh, gĩcunjĩ gĩa ikũmi na inyanya harĩ igana Mhm. nake mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro arona gĩcunjĩ kĩa mĩrongo mũgwanja na Mhm. kenda Ĩĩ. harĩ igana na Mhm. ũngĩkorwo ũkĩ- ũkĩririkana atĩ mũnini wa, wa, wa, wa mũ- mũtongoria Mhm. wa, Ĩĩ. wa nasa Ĩĩ. ĩ gũkũ nĩguo gwake Mhm. Eh, ma- ma- ma- mau- ma- ndi- ndi- ndina kiugo kĩrĩa kĩga mahũthagĩra na Mhm. gĩthũngũ gũkũ nĩkuo gwake ndũngĩra- ndũngĩrakorirwo ũkĩrĩgĩrĩra Ĩĩ. kura eh, mũtongoria wa bũrũri none kura icio no ũgakĩona he ambunge amwe maumire mwena wa wa wa wa wa, wa NASA kana mwena wa Wiper magĩũka mwena wa Jubilee kĩu gĩgagĩkorwo nĩ ĩmwe no gĩkorwo gĩ gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩratũmire makorwo mena kura icio Sam eh, n- ndiũĩ kana nĩ ũyũ ũteti wa kũrĩa Kware Mhm. Kware ĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na Kware marakorirwo makĩhe mũtongoria wa bũrũri

gavana kuu nwe Alfred Mutua na eh, guku eh, Jubilee irakorirwo ikiona kura eh, gicunjĩ kĩa ikũmi na mũgwanja harĩ eh, harĩ igana na nayo nacero ya eh, kana Raila aroya gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩnana harĩ igana ndiũĩ kana ũteti ũcio ũwoyaga atĩa wa Machakos mwe- mwe- bwana Sam Kaunti ya Machakos kwa ihinda rĩrĩ nĩ kũrerĩgĩrĩirwo gũkorwo na ũcindani mũnene mũno bwana Mwangi na kaunti ta ĩno nĩ nĩ ĩrakoretwo ĩkĩmũrĩkwo mũno nĩ tuonire mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake magĩthiĩ kuo maita ma kĩro merĩ hĩndĩ ĩrĩa mekaga kambeini tondũ nĩ mamenyaga Gĩcuka kana kaũntĩ-inĩ ĩno mwena wa ikamba-inĩ mũno makĩria kaũntĩ ta ya Kitui, Makueni, kaũntĩ icio ciĩna kĩanda cia kĩanda kĩu kĩa mwena ũcio wa ikamba-inĩ nĩ mamenyaga icio nĩ stronghold cia mũngano wa NASA ũkĩringithania na kana mũnini wa mũngano ũyũ Kalonzo Musyoka akiumĩte kĩanda kĩu no rĩu thĩinĩ wa kaũntĩ ĩno ya Machakos nĩ wona nĩ kaũntĩ ĩkuhĩrĩirie Nairobi mũno koguo nĩ maamenyaga gũkũ no gũkorũo kũrĩ na swing vote, na nĩkĩo wonire makorũo magĩkĩrĩra mũno. O naguo mũngano wa NASA ndwekireire mũhũthia, nĩ wakorirũo ũgĩthiĩ kuo, na nĩ wakĩona nĩ wagĩciara matunda. Na Sam, tũtanauma ndeto-inĩ ĩyo ya ya Machakos, ũririkane governor wa Machakos nĩ ũngĩ waumire kĩama-inĩ kĩa Wiper, na magĩkorũo magĩthigithana mũno, akiuga kĩama kĩa waipa kĩna eh, eh, kĩna koigi ũterwo Ĩĩ. atĩ nĩ arenda kwĩra Mhm. andũ a- a- a- a mwena ũcio wa ikamba-inĩ Ĩĩ. arĩa magũthura Mhm. na ũngĩrora ũteti ũ- ũ- wa wa kĩama kĩu kĩa waipa Mhm. kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Kalonzo M- eh, Musyoka, Musyoka ĩĩ. nĩ ũrakorirwo mũno ũgĩthingithia kura cia mwena wa nasa mwena wa ikamba-inĩ

ikĩo- ikĩoya kura nyinga ingĩ Mm. tukĩrĩkĩrĩria rĩ Mhm. tuthiĩ mwena wa kũrĩa eh, kũrĩa mwena wa wa wa- wa- kana andũ andũ arĩa moikagia kura me njera Eh. na samu eh, tu- tu- tũtanoka mĩtambo-inĩ ya kaũndũ kũnjĩrĩte Mhm. atĩ andũ aya njera kura iria nyingĩ maikĩirie eh, mwena wa mũng'ethanĩro Makirie mwana wa mũng'ethanĩro. gĩtũmi ũrona karĩ kĩo gĩtũmire makorwo magĩikia kura mwena ũcio Tingĩkĩmenya kana makĩonire tarĩ thirikari ĩkĩmohete ndingĩmenya no no wega nĩ marakorirwo makĩri- magĩtua matua mao na gũkorwo magĩikĩria kana kura mũndũ arakorirwo agĩcagũra kũringana na ũrĩa wendi wake nĩ kura gũkĩragwo nĩ ngoro yaku Ĩĩ. na nĩ wendi waku na no nginya ũkorwo ũgĩthurana na thĩinĩ wa njera nĩ kambĩini icio ndigwetha na njera nĩ gwagĩkagwo kambĩini njera gũtiĩkirwo kambĩini Gũtiekirwo kambĩini. koguo ĩno nĩ kĩũndũ nĩ yani kana nĩ ta centa ĩmwe ĩrĩa ĩrakoretwo na aikia a kura arĩa mataramenyekanaga kana hihi mangĩkorwo magĩikia mwena ũyũ kana mwena ũyũ no mũngano wa NASA nĩ ũrahotire kwĩgwatĩra kura nyingĩ ũragwatire kura cigana mwena ũcio Eh, we- ũrakorirwo eh, a- ma- ma- eh, makĩoya Mm. mwena wa NASA makorirwo makĩoya gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩna na- ĩta- ya mĩrongo ĩtano na inya harĩ igana Mhm. nayo eh, mũtongoria wa Wa eh, bũrũri. wa bũrũri akorwo akĩona gĩcu- gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩ- ĩna na ithano macio nĩ matiganĩte hakuhĩ gĩcunjĩ gĩa ikũmi Ĩĩ. harĩ igana Mhm. nawe igakorwo no wega atĩ a- a- ona nĩ nĩ ũndũ ũrakorirwo ũkĩ- ũgĩthondeka history Mhm. rita rĩa mbere Rita rĩa kenya mbere Kenya. a- abungwo nĩ ma- Mathurana. mahota gũkorwo magĩ- magĩikia kura na ũndũ wa magegania nĩ atĩ kũrĩ nao marekereirio Mm. ndonire mũthenya ũcio wa gĩthurano makorwo ma- m- already mũndũ nĩ arĩkĩtie kĩoho gĩake no oire kura yake kũrĩa Kura- njera Mm. acokire agĩcoka kuo ndiũĩ kana we no ũgĩcoke njera ũrekereirio gũthiĩ gũikia kura

magana manana ma mĩrongo ĩnana na ithatũ, ũguo nĩ kuuga atĩ nĩ centa, kana centa iria itigarĩte nĩ, kana nĩ centa magana kenda ma mĩrongo ĩtatũ na ithathatũ, nine hundred and thirty six centers, nĩcio itigarĩte nĩguo maumĩrĩra maya makorwo magĩtirihwo gũkorwo magĩikio kũrĩa thĩinĩ wa ciikaro cia Bomas. Mwĩrori wakwa mwende twĩtĩkĩrie twambe tũkinyie hau kwa ihinda rĩrĩ,